Kua hui te 12, he tuatahitanga mai anō i te pānga o te mate korona. I tau te āio, te wairua āio ki runga ki te huihuinga, koia tēnei te huihuinga tuatahi o te 12 mō te neke atu i te rima tau. Ka, kua hui ā-kanohi. Me te aha he nui ngā take i whakatauria, ko te tuatahi ko tā te heamana o ngā tau e whā kua hipa, arā ko tā Rikirangi Gage tuku i te tūranga heamana ki a Che Wilson. He hiahia nōna kia kaua rawa ia e noho i runga i tērā tūranga neke atu te toru tau. Ko tā Rikirangi hiahia kia tohatoha haere te ārahitanga o te 12, kua whā tau a Rikirangi e noho ana hei heamana o te 12. Nāna anō i mōtini kia tū a Chey hei heamana mō te 12, tautoko pau te kaha te 12 i a Chey. He aha te take i whakaae koe ki tēnei tūranga? Ehara i te mea i whakaae. Oti noa i toua e te kāuhina. Ehara i te mea ko te Kīngitanga e kaupapa taka i mana. Engari e kaupapa whakakotaia tātou kia rite te oe. Tekau mā rua katoa rātou he māngai mō ngā iwi maha o te motu. He mea whakatū i tērā rau tau e Kīngi Tāwhiao hei pou wairua mōna. Nāwai kua tuwhera ki te motu whānui. I te wā i a Tāwhiao he kaupapa wairua tēnei, ā, ko te 12 o tēnei rā he mea whakakotahi i a tātou te iwi. I runga i te tūmanako o Te Arikinui, ā, i mua i tana mate, i whakaaro atu ia kia tū anō he 12 kia manaaki i te, i te Kīngi, te Kuini rānei i whai mai i a ia. I te wā i a Te Arikinui, ko Tainui Ko ngā pito katoa o Tainui. Engari, i mua i tana mate, i whakaaro atu ia kia whakatūria tētehi o te motu, nā, kāore i tutuki i te wā e ora tonu nei a Te Rikinui, i hāpaitia e Kīngi Tūheitia kia whakatutuki i tana hiahia. Koia tēnei te paiheretanga o ngā iwi katoa o te motu. Ā, ki ngā whakahaere, ki ngā whakariterite a te Kīngitanga, a te Kīngitanga ki roto i ngō tātou iwi. Ko Rikirangi Gage te māngai mō Te Whānau a Apanui, ko Te Kāhutu Maxwell tō Te Whakatōhea, ko Hēmana Manuera tō Ngāti Awa, ko Tā Pou Tēmara tō Tūhoe, ko Jerry Hāpuku hei waha mō Ngāti Kahungunu, ko Tā Herewini Parata tō Ngāti Porou, ko Wharehoka Wano tō Taranaki, ā, ko Che Wilson tō Te Wainui-ā-Rua, Whanganui. Ko tō mātou aronga tuatahi, ai uruuru mō te Kīngi, ā, me te mea nei, ai reo i roto i ngā rohe mō te Kīngi. Kia whakaokia ngā kōrero i roto i ngā iwi, i roto i ngā rohe ki te Kīngi, kia mātau ai a. e aa ana te iwi Māori. I tēnei wā e wātea tonu ana ngā tūranga o Te Arawa i nōhia e Tā Toby Curtis, te tūranga o Tauranga Moana i nōhia e Kihi Ngātai, te tūranga o Erima Hēnare nō Te Tai Tokerau, me Kukupa Tirikātene nō Te Waipounamu. Ka noho ā hōnore tonu a Kīngi Tūheitia i te whakaaetanga a Hone Harawira rāua tahi ko Turi Ngātai, ā, ko Hone e whakaae ana ki te whakakī i te wāhanga mō Te Tai Tokerau. Ko Turi e whakaae ana mō te wāhanga ki a Tauranga a Moana. I te matenga o Ērima, i hua ake te whakaaro kia tū a Peeni. I puta mai a Peeni, i tae ki ētehi o ngā huihuinga, engari ko tētehi o ngā ture o te 12 e kore e taea tētahi minita o te Karauna, te Karauna Pākehā, o te kāwanatanga hoki, kia tū hei Minita, hei Mema o te 12 anō hoki. Oti ake ka whakatauria pūmautia ngā mema hou nei hei te poukai o wāhi pā e kainamu mai nei. Kiri am I right? Aukaha.